איז לאמיר אנהייבן לערנען פרק ב' אין תניא. פאר מ'הייבט אן לערנען, כ'וואלט זאגן טאמער איינעם איז שווער א קשיא, האב נישט מורא צו פרעגן, און בדרך כלל זיך איבער קאנטעקט אינפארמעישן, איז לאז מיך א מעסעדזש אדער א אימעיל, וויטשעווער וועי אראונד, און מ'וועט שוין מיך צוריק ענטפערן ווען כ'וועל האבן צייט. און נאך א זאך, אז אסאך מאל מ'הייבט אן לערנען תניא, פון אנהויב קוקט עס אויס אסאך מאל אביסל טיף, אדער זאכן וואס האסט נישט געהערט פארדעם, אדער די כאפסט נישט וואס די תניא וויל דא רעדן בכלל, איז אזוי, די תניא איז אזוי ווי לאמיר זאגן איינער קומט צו דיר און געבט דיך א גאנצע זאך פון האלץ און זאגט גיי בוי דא א הויז, אבער די האסט נישט די טולס, אדער לאמיר זאגן ער געבט דיך יא די טולס אבער לערנט דיך נישט אויס אזוי צו נוצן די טולס, לאמיר זאגן די האסט אין דיין לעבן נישט געבויט, האסט אין דיין לעבן נישט געזען קיין טולס, האסט קיין אנונג וויאזוי מ'נוצט א האמער, האסט קיין אנונג וויאזוי מ'נוצט א זעג, האסט קיין אנונג וואס די חילוק צווישן א האמער און א סקרודרייווער, ווען מ'דארף נוצן דאס, ווען מ'דארף נוצן יענץ, און וויאזוי קענסטו בויען א הויז אז דו האסט קיין אנונג, סאו קודם דארף מען אויסלערנען וויאזוי צו נוצן די טולס, ווען מ'דארף האבן די טולס, און נאכדעם קען מען גיין בויען די הויז. די זעלבע זאך די תניא, אזוי ווי געבט דיר טולס צו וויסן וויאזוי מ'גייט אן אין לעבן. און די תניא איז נישט צוטיילט אזוי ווי דאס איין חלק און דאס אנדערע חלק, דאס איין שעה דאס אנדערע שעה, ס'פארט איינס אריין אין צווייטן אריין, אסאך מאל אין די זעלבע פרק רעדט ער פון אפאר זאכן, למשל פרק ב' איז צוטיילט אויף פיר חלקים, און ס'פארט אריין איינס אין צווייטן, און יעדע פרק פארט אריין איינס אין צווייטן אריין, איז כדי צו פארשטיין די תניא דארף מען לערנען קודם א שיינע פאר פרקים בכלל צו כאפן, און דאס לערנען תניא שפעטער העסטו פארשטיין בעסער וואס ער האט גערעדט פון פריער, דאס טייטש די לערנסט לאמיר זאגן פרק א' בית ג', און די מער די לערנסט די מער ברענגט ער ארויס די נקודה וואס ער האט געוואלט ארויסברענגען העסטו פארשטיין בעסער וואס האסט געלערנט פון פארדעם, סאו דארף מען זיין אביסל רואיג און וויסן מען וועט פארשטיין אלעס, געב עס צייט. איז פרק ב' איז צוטיילט אויף פיר חלקים, איז בעיסיקלי פרק ב' א המשך אויף פרק א'. פרק א' האט די תניא גערעדט קודם די חילוק צווישן צדיק רשע און בינוני, און ער האט נאך אויסגעפירט וואס די חילוק צווישן די דריי, און ער האט אנגעהויבן מסביר זיין אז א איד האט צוויי נשמות,

ווען לאמיר זאגן דא ברענט א ליכט, איז דא די פייער, און נאכדעם איז דא די שטראלן וואס די פייער גיבט ארויס, די לעכטיגקייט פון די פון די פייער, יעצט די לעכטיגקייט פון די פייער איז נישט די פייער אליין, ס'איז א ריפלעקשאן, היות ס'איז דא א פייער קומט ארויס א ריפלעקשאן וואס גיבט ארויס די לעכטיגקייט, אבער ס'איז נישט די פייער אליין. אבער טאמער די וועסט גיין נעמען א לעכט און אנצינדן א צווייטע לעכט פון דעם, ס'הייסט איך נעם איין לעכט און איך צינד אן פון די פייער, דעמאלטס איז אזויווי איין המשך פון די פייער. איז איז וואס געשעהט די צווייטע לעכט? די צווייטע לעכט איז אזויווי א פייער איז איין שטיקל מיט דעם פייער, ס'איז צוטיילט אויף צוויי, אבער ווייל ס'איז א עקסטערע לעכט, אבער דאס קומט ממש פון די לעכט פון די פייער. אבער די שטראלן עסטו קיינמאל נישט זאגן אז די שטראלן איז א חלק פון די פייער, ווייל די שטראלן איז א עקסטערע חלק.

זיך דרייבן שלום וויאזוי צו פארשטיין די חילוק צווישן די נשמה פון א מענטש און אלע אנדערע נבראים וואס די אייבערשטער האט באשאפן, איז קודם וועט ער מסביר זיין די חילוק צווישן רעדן און בלאזן, איז כמו שכתוב ויפח באפיו נשמות חיים, איז די תניא מסביר אויף וואס עס שטייט ויפח באפיו נשמות חיים, ער האט אריינגעבלאזן נשמות חיים. ס'שטייט נישט ער האט עס באשאפן, אלע אנדערע נבראם שטייט ער האט באשאפן, באשעפער האט געזאגט ס'זאל דאס געשען און ס'איז געשען, דא שטייט דער באשעפער האט אריינגעבלאזן, שוין א אנדערע מציאות, און אויך אונז זאגן אתו נפחתה בי, עס שטייט אין ברכות און אונז זאגן עס יעדע צופרי באלוקי נשמה, אתו נפחתה בי, דער אייבערשטער האט אריינגעבלאזן אין אונזער נשמה, וכמו שכתוב ביי זוהר מאן דנפח מתוכי נפח, דער וואס בלאזט בלאזט פון אינעווייניג, פירוש מתוכו יסוד, און מפני יסוד פון טיף טיף אינעווייניו, שטויכיות און פנימיות החיות שבאדם מוציא בנפחותו ובכח. ווייל א מענטש בלאזט ארויס פון זיך, ווען א מענטש בלאזט ארויס פון זיך קומט עס פון זייער טיף. ס'מסביר זיין אזוי. לאמיר זאגן איך הייב אן רעדן. איז ווי לאנג קען איך רעדן? איך קען רעדן פאר שעות. ערשט ווען מיין האלז וועט ווערן אויסגעטריקנט, באט איך וועל האבן כח צו רעדן און רעדן און רעדן, און עס וועט מיר דויערן שעות ביז איך וועל ווערן אויסגעמוטשעט. באט טאמער איך אנהויבן בלאזן, בלאזן ווערט מען זייער שנעל אויסגעמוטשעט. אפשר א מינוט, צוויי מינוט, מען קען נישט. פארוואס? ווייל רעדן קומט פון אויבן, אויבן די האלז, רעדט מען ארויס. סאו, מען נוצט נישט קיין סאך כוחות ווען מען רעדט. אבער ווען מען בלאזט, די בלאזן קומט ארויס פון טיף טיף פון אין די מענטש, מתוכו יסעו ומפניו יסעו, פון די אינעווייניג פון די מענטש. סאו דאס טייטש בלאזן איז טעקני א זאך פון עס קומט ארויס פון די מענטש אליין, איז וועגן דעם נוצט עס אויס אסאך כח. סאו.

מען קען פארשטיין די משל, ער האט נישט אריינגעלייגט אסאך כוחות, און אזוי האט ער באשאפן די גאנצע וועלט און אלע אנדערע זאכן, די שטערנס, אלעס איז באשאפן געווארן בדיבור. מה שאין קיין איש משמות ישראל, האט ער ממש ארויסגעבלאזן פון זיך, אזוי ווי א מענטש בלאזט פון זיך, די חילוק צווישן א מענטש רעדט און בלאזט פון זיך, אז דאס קומט פון אינדרויסן, עס לייגט נישט אריין קיין סאך כוחות, און דאס קומט ממש פון די מענטש, אזוי האט די אייבערשטער באשאפן די מענטש, ממש פון אינעווייניג פון זיך אליין. סאו דאס איז די חילוק צווישן נשמת ישראל און אלע אנדערע נבראים פון די וועלט אז דאס איז געקומען פון דיבור און דאס איז געקומען ממש פון די אייבערשטער אליין סאו דעם איז חלק אלוקים ממש. יעצט וועט איינער מסביר זיין נאך א משל צו פארשטיין די חילוק צווישן נשמת ישראל און אנדערע נבראים איז כך על דרך משל נשמת ישראל אורי במחשבה אז ס'שטייט אז נשמת ישראל איז ארויף אין די מחשבה פון די אייבערשטער, אין אנדערע נבראים שטייט דאס נישט, סאו ווייל וואס די חילוק צווישן רעדן און טראכטן, דאס איז דייניגע עצם האזן, די חילוק צווישן רעדן און טראכטן, ווען א מענטש רעדט וואס רעדט ער? ער רעדט נאר א קליינע קליינע חלק וואס ער האט געטראכט, א מענטש קען נישט אויפהערן טראכטן, מען טראכט און טראכט א גאנצע טאג, אבער רעדן קען מען אויפהערן. יעצט צו געבן א משל, לאמיר זאגן א מענטש האט נאר איין קינד און ער מאכט יעצט חתונה די קינד, איז ער איז אזוי מלא שמחה ער קען עס נישט ארויסברענגען אויף ווערטער, דאס איז אפילו ווען א מענטש מאכט חתונה האט אסאך קינדער ער מאכט חתונה אסאך קינדער, באט ספעשעלי ווען א מענטש האט ווייסט דו א מורא'דיגע שמחה ווייסט דאס איז איינס אין זיין לעבן, ער קען נישט ארויסברענגען אויף ווערטער. סאו וואס רעדט ער ארויס? נאר די קליינע זאכן וואס כדי מזיז זיין די משל, אבער ס'איז נישט די עצם זאך, ס'איז נישט די עצם שמחה, ווייל ס'איז אסאך מאל נישט דא קיין ווערטער פאר דעם. איז די זעלבע זאך קען מען פארשטיין די חילוק צווישן די אלע נבראים און די אידישע נשמות, אז אידישע נשמה שטייט אין בראשית רבה אז אלי' במחשבה, אז ס'איז א רוב מחשבה פון די אייבערשטער. דאס טייטש די מחשבה איז די עיקר, און די דיבור איז נאר אזוי ווי א טפל. סאו די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן מיט די דיבור טייטש מיט די טפל. דאס מען האט נאר געוואלט ארויסברענגן אזוי ווי די משל. אבער די עיקר זאך איז געווען די אידן וואס אונז קומען פון די עיקר, אונז קומען ממש פון די מחשבה אליין, איז דאס די חילוק צווישן דעם ווייל אונז קומען ממש פון אינעווייניג סאו דאס טייטש אז אונז זעמיר חלק אלוקי ממעל ווייל אונז קומען פון די מחשבה פון די אייבערשטער מה שגיין אנדערע נבראים קומט פון די דיבור וואס איז נאר א אינדרויסענדיגע זאך וואס גיבט נאר א משל פון די מחשבה אליין און אפשר וועגן דעם קען אונז נישט אויפהערן טראכטן ווייל א מענטש קען נישט אויפהערן טראכטן אפילו ער וויל. עס איז אפשר וועגן דעם ווייל די אייבערשטער איז נצחיות, ס'איז אייביגקייט, און וועגן דעם, דאס איז די נענטסטע זאך צו נצחיות, איז אפשר וועגן דעם קען מען נישט אויפהערן טראכטן, ווייל דאס איז כמעט ווי נצחיות. עס איז טענה'ען און מסביר זיין א דריטע משל, די חילוק צווישן נשמת ישראל און אלע אנדערע זאכן וואס די אייבערשטער האט באשאפן, כ ד כסדר, אזוי ווי ס'שטייט בני בכורי ישראל, ס'שטייט אין שמות, בני בכורי ישראל, און נאמען שטייט אין ראה בנים אתם לה' אלקיכם, אונז זעמען קינדער פאר'ן אייבערשטן, פירוש, כמו שהבן נשלח מן מוח האב, אזוי ווי א בן ווערט געצויגן פון די מח פון די טאטע, איז וואס איז פשט פון דעם? א קינד איז קומט פון די מח פון די טאטע, פון וואו קומט א קינד? ער קומט פון די מח פון די טאטע, און ער איז אזוי ווי א קאפי פון די מח פון די טאטע, סאו אזוי ווי די קינד קומט פונעם מח פון די טאטע כך קל ויכול נשמת כל ישראל נמשכים במחשבתו וחכמתו יתברך שמו, אזוי די זעלבע זאך ווי א קינד קומט פונעם מח פון טאטע עס טייטש עס איז אזויווי א קאפי זיין די ען עי איז א קאפי פון די טאטעס די ען עי איז אזוי כביכול ווייל ס'איז אזוי ווי א משל

און אלע אנדערע נבראים. איז איין משל איז אז די חילוק צווישן רעדן און בלאזן, אז אונז אידן זענען געווארן ארויסגעבלאזן פון די אייבערשטער כביכול, די צווייטע חילוק צווישן רעדן און טראכטן, אז אונז קומען פון די מחשבה, און דריטנס אז אונז ווערן אנגערופן בנים, און אזוי ווי א בן, אזוי ווי א מענטש האט א קינד איז ער קומט ער ארויס פון די מח פון די אב, אזוי אויך קומען אונז כביכול ארויס ממש פון די חכמה פון די אייבערשטער. איז לכאורה איז שווער אז מען קען נישט מסביר זיין די אייבערשטער אז ס'איז דא צוויי סעפערעט זאכן, די אייבערשטער איז דאך איין זאך, סאו וויאזוי קענסטו זאגן אונז קומען פון די חכמה פון די אייבערשטער? סאו די תניא איז די איך חכים אז די אייבערשטער'ס חכמה לא בחכמה ידיעה, ס'איז נישט אזויווי ס'איז חכמה ידיעה צוויי עקסטערע זאכן אלא הוא חכמות אחד. אז די חכמה פון די אייבערשטער מיט די אייבערשטער אליין איז איין זאך, און ווי זיי כמו שכזב הרמב ם שיהיה מדע ויהיה הודיה, אז דאס איז די מח און די פארשטיין, דאס הייסט א מענטש האט א מח און אין די מח פארשטייט ער, ס'איז אזוי צוויי עקסטערע זאכן, ביי אונז, אונז זעמיר צוזאמגעשטעלט פון אפאר אנדערע זאכן, אבער די אייבערשטער איז עס איין זאך, נו וואס דען, אונז זעמיר דאס מסביר אויף א וועג וויאזוי אונז זאלן קענען פארשטיין, אזוי ווי ביי אונז איז דא די זאך פון עקסטער, איז כביכול ביי די אייבערשטער קען מען פארשטיין אז דאס קומט פון די חלק פון די חכמה, אבער ביי די אייבערשטער איז עכט אלעס איין זאך, אזוי ווי די רמב ם האט געשריבן אז עס איז אלעס איין זאך. זאגט די תניא ווייטער, ודבר זה אין ביכולת אדם להבין אבער יוי, א מענטש קען דאס נישט פארשטיין, און מען קען דאס נישט משיג זיין, כדכתיב ווי אזוי שטייט אין איוב החקר אלוקי תמצא, דארפסט פרובירן צו חוקר זיין די אייבערשטער, און מען שטייט אין ישעיהו כסוף כי לא מחשבות הן מחשבות אייכם, אז מיין מחשבות איז נישט אזוי ווי ענקער מחשבות. סאו וואס די תניא זאגט דא איז אז נישט מען זאל מיינען חס ושלום אז די אייבערשטער האט אפאר חלקים, די אייבערשטער איז איין זאך און דעם רמב ם שרייבט עס א שיעור מדע ווי איז דעי אלעס איין זאך? ווייל אונז מענטשן קוקן אן יעדע זאך אזוי ווי אונז, אזוי קענען אונז נאר פארשטיין. אונז זענען צוזאמגעשטעלט פון מאלטיפל זאכן, אונז האבן א הארץ, אונז האבן א מח, אונז האבן א מויל, אונז האבן אלע, יעדע זאך איז עקסטערע אברים. אבער די אייבערשטער איז אלעס איין זאך, די חכמה מיט די אייבערשטער מיט די דיבור איז איין זאך, און ווען די אייבערשטער רעדט קען ער נישט רעדן ארויס פון זיך ווייל אלעס איז פון אינעווייניג, ס'איז איין זאך, ס'איז נישט דא א זאך ארויס פון די אייבערשטער. אבער כדי צו געבן א משל אונז זאלן עס קענען פארשטיין, איז מסביר דער משל אזוי ווי ביי אונז מענטשן. אבער עס איז חס ושלום נישט טראכטן פאר קיין רגע אז די אייבערשטער איז עני פארגלייכן צו די אלע זאכן. סאו אז מ'האט שוין גערעדט וועגן די פסוק פון בנים אתם אל ה', דא א שיינע ווארט פון רבי שמחה בן בן שכיסטא, איז ער זאגט אזוי, ס'שטייט אין גמרא, אז אשת עיקר עושים מאדם מקרא קודש, עס שרייבט די גמרא אז די אשת עיקר עושים אשת עיקרי עושים איז חו סה וו, עושים קומט א ל וו סוף ענ מ, און דא שטייט עושים אן די וו וואס ווערט אנגערופן אזוי ווי אטעם. איז וואס איז זאגט די גמרא אז פארוואס שטייט עס אזוי אז וואס די בעש ט הייסט טוהן אזוי איז עס אז אונז אידן די בעש ט מאכט אפ ווען יום טוב איז סאו אפילו לאמיר זאגן בעש ט האט געמאכט א טעות און זיי האבן אויסגערופן א ראנג דעי ווען יום טוב איז איז נאך אלץ יענע טאג יום טוב, ועל דעם האט די תורה געשריבן אתם און נישט אתם, ניין מען ליינט עס אתם אבער עס שטייט אתם, איז רבי שמחה בונם האט געזאגט אז בנים אתם אפילו אונז זעמיר קינדער אפילו אונז זעמיר נישט גוט, אז א מענטש זאל נישט מיינען אקעי ווייסט אז די אידן פירן זיך אויף גוט דעמאלטס ווערן אונז אנגערופן בנים אתם, ניין בנים אתם אונז זעמיר ממש בנים פארן אייבערשטן נישט קיין חילוק זעמיר יא גוט אדער נישט גוט. איז אפשר קענען אונז פארשטיין אויך די שנאה פארוואס די גוים האבן אונז אזוי פיינט. אמאל האבן די גוים געשריגן אלע אידן צו פאלעסטיין, היינט די אידן וואוינען אין ישראל שרייען זיי אלע אידן ארויס פון פאלעסטיין. באטאם ליין זיי ווילן אונז נישט האבן. זיי גייען נישט דא אריין אין מדינה די זאכן, דזשאסט די איידיע צו זען די אנטיסעמיטישקייט ווי דאס ברענט ביי די גוים. איז צו פארשטיין פארוואס ס'איז דא אזא שטארקע אנטיסעמיטישקייט איז זייער זייער מעגליך צו פארשטיין, ווייל אונז באלאנגן נישט אויף די וועלט, אונז זעמער ממש א חלק אלוקי ממעל, אזוי ווי תענית איז מסביר געווען, סאו אז אונז זעמער אזא חלק אלוקי ממעל, אונז פיט נישט אריין אין די וועלט, סאו וועגן דעם די גוים ווילן אונז נישט האבן דא, ס'איז נישט קיין חילוק ווי מ'וואוינט, זיי ווילן אונז נישט אריין אין די וועלט ווייל אונז באלאנגן נישט דא, באט זיי נעמען עס אריין, די וועלט איז באשאפן געווארן פאר אונז, און אונז דארפן זיי ווייזן די ריכטיגע וועג, באט צו פארשטיין אבער קען זיין וועגן דעם איז דא די שנאה אויף ישראל איז וועגן דעם מען האט אונז פיינט פשוט ווייל אונז זעמען א חלק אלוקי ממעל און זיי זענען נישט און זיי זענען פון די קליפה. סאו יעצט האט די תניא מסביר געווען די צווייטע נשמה וואס א מענטש האט אז ס'איז חלק אלוקי ממעל ממש און אונז זעמען אלע בנים לשם סאו לכאורה אונז ווייסן דאך אז ס'איז דאך דא פיל מיט מינים מדריגות און נשמות, נישט אלע נשמות איז די זעלבע, סאו דאס גייט די תניא יעצט רעדן, איז ואף שיש רבבות מיני חלוקי מדריגות בנשמות גבוה מעל גבוה לאין קץ און אפילו ס'איז דא צענדליגע טויזנט חלקים אין נשמות העכער איינס צום צווייטן כמו גודל מעלות נשמות אבות אזוי ווי די גרויסקייט פון די נשמה פון די אבות און משה רבינו עליהם השלום און אויך אזוי ווי משה רבינו איז זאל נישט מוז דער עיני איילה דעיקבעס די משיכה, אלס די נשמות פון אונזער דור וואס זינט זיי מען עיקבעס די משיכה, עיקבעס די משיכה טייטש די פירשט פאר משיח גייט קומען, עיקבעס איז א לשון פירשט, די אזוי ווי די היל, אונז זענען ממש אזוי ווי די היל, די באטעם, די באטעם פון די מענטש, ס'איז א משל, און אונזער נשמות איז ממש אזוי גערעכנט אזוי ממש ס'איז אונז זעמער אזוי ווי די פיש. סאו משה רבינו און דוד זענען אזוי ווי די קאפ, ס'איז געגליכן צו די קאפ, טייטש נישט ס'איז א קאפ. זייער נשמות איז אזוי ווי א קאפ נשמה. אבער אונזער נשמות איז די נשמות פון די פיש, ס'איז אזוי ווי ס'איז ממש די עק פון די גוף. סאו ס'איז אזוי ווייט אפגערוקט שאין בחינת עקביי ממש לגבי המוח והראש. אונז זעמיר אזוי אפגערוקט לגבי המוח פון הראש. סאו און סתם צו זאגן דא קוק די חילוק צווישן די אידן און די גוים, וויאזוי גייט עס אין די גוישע וועלט? אין די גוישע וועלט יעדע דור שפעטער איז מער חשוב ווי דור פארדעם. דאס טייטשט אז היינט צוטאגס די היינטיגע גוים זענען מער עדווענס, זיי האלטן זיך אז זיי זענען מער עדווענס און מער קלוגער פון די פריערדיגע, סאו ווען די גייסט צוריק לאמיר זאגן פינף הונדערט יאר צוריק קוקט עס אויס זענען געווען אזעלכע האלבע בהמות, און טויזנט יאר צוריק זענען געווען דריי פערטל בהמות, און די גייסט צוריק דריי טויזנט יאר צוריק סאו היינט זענען געווען מאנקיס, ממש זייער שכל האט געארבעט ווי מאנקיס, דאס איז די גויאישע וועלט, ווייל גיי קוק אפילו איינשטיין, ער איז געווען א חכם מחוכם, און היינטיגע סייענטיסטס האלטן זיך זענען קלוגער, זיי ווייסן שוין מער, איינשטיין איז שוין צו, יא מען נוצט נאך זיינע זאכן אוודאי, ער האט געהאט אסאך קאנטריביוט, באט ס'איז נישט, אבער אונז זעמיר שוין סאך מער עדווענס ווי איינשטיין איז געווען, אזוי גייט די גוישע וועלט, אזוי גייט די גאנצע וועלט, מה שאין כן ביי אונז אידן גייט עס פונקט פארקערט. אז אונז זעמען די עקבות די משיחי, אונז האלטן אונז פארשטייען נישט גארנישט, איז ביי אונז, אונז פרייען זיך, אה קוק עס אן, כ'האב געקענט פארשטיין וואס א ראשון שרייבט, כ'האב געקענט פארשטיין וואס א אחרון שרייבט, כ'האב געקענט פארשטיין די גמרא, סאו, אונז, ביי אונז גייט עס פונקט פארקערט, אז די פריערדיגע דורות זענען געווען די קלוגערע, און זיי זענען געווען אויף אסאך א העכערע מדריגה, און אונז זעמען אין די נידריגע מדריגה. סאו זאגט ווייטער די תניא. איז וחיים בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל, איז דא די ראש פון פון טויזנט אידן שיש בזיין מעין בחינת ראש און מוח לגבי נשמת ומונה העם ועם הארץ, סאו אין יעדע דור איז דא די ראשים וואס איין ראש איז אויף טויזנט אידן און זיי זענען בחינת ראש, און ס'איז א מ א, און און ווי זיי הייסן, ס'איז אזוי ווי א מח לגבי אנדערע נשמות פון די המון עם און די עם הארץ. איז דאס די תניא דא געזאגט אז אין יעדע דור איז דא די ראש פון די אידן, איז ביי אונז חסידים האט מען גערופן א ראש האט מען גערופן רעבע, פארוואס? ווייל רעבע שטייט ראש בני ישראל. סאו זאגט די תניא ווייטער, וכן נפשות לגבי נפשות, אזוי אויך נפשות לגבי נפשות, ווייל אונז ווייסן דאך אונז האבן דאך אויכעט די מצד הקליפה, די נפש מצד הקליפה, וואס דאס איז נפשות כי ככל נפש כלילים אין נפש רוח און נשמה, איז דארט איז אויך דא מדריגות, ווייל א צדיק האט א אנדערע מינע נפש הבהמית, זיין רוח דאס קומט פון די קליפה, מצד הקליפה איז אנדערש ווי די פלעינע מענטש. סאו אז אונז זעמען אנגערופן א חלק אלוקי מעל ממש, און אונז זעמען אלע בנים לה', וויאזוי קען זיין די חילוק צווישן די נשמות און די נשמות? סאו וועגן דעם ענטפערט די תניא, און פירט אויס, מכל מקום, שורש כל נפש רוח ונשמה כולם, אז די שורש פון יעדע נפש רוח און נשמה פון יעדע מענטש, מראש כל מדריגות עד סוף כל דרגן המלובש בגופי עם הארץ, וקל שבכולם, אפילו די קליינסטע, נמשך ממוח העליון שהיא חכמה עילאה כביכול. סאו אלעס ווערט געצויגן פון אויבן, פון די אייבערשטער. סאו יא, ס'איז דא א חילוק צווישן מדריגות, די אייבערשטער האט באשאפן צדיקים און בינונים, די אייבערשטער האט באשאפן געוויסע אנדערע נשמות, און ער האט צוטיילט אויף צענדליגע טויזנט חלקים ווייל אזוי האט די אייבערשטער געוואלט די וועלט זאל זיין, ס'זאל זיין העכערע און קלענערע. אבער אלעס קומט נאך אלץ פון די זעלבע כח, ס'פרעגט נישט אפ איינס דעם צווייטן. איז ער תני מסביר, כמשל הבן, אזוי ווי א בן הנמשך במוחו שאפילו ציפורני רגליו, אפילו די די נעגל פון די פיס, נסבה מטיפה זו ממש, קומט ארויס פון די זעלבע טיפה וואס די מח קומט. ווען דו זעסט א קינד, וואס זעסטו? זעסט א מענטש, האט א קאפ, פיס, הענט, אלעס, סאו וואס וואלסטו געזאגט? וועלכע חלק פון די קינד קומט פון די טאטע? נאר די קאפ? און וואס איז מיט די הענט? און וואס איז מיט די פיס? סאו די גאנצע גוף קומט פון די טאטע? די גאנצע זאך קומט פון די מח פון די טאטע? יעצט אפילו די טאו נעילס, די נעגל פון די פיס, קומט אויך פון די טאטע, אבער

אין די מאמע'ס בויך, ויורדים ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתהוות ממענין צו פנויים, אז די די בעיבי האט זיך געפארעמט און געקומען טאקע די עיקר פון די פון די טיפה פון די טאטע, און עס איז געלעגן אין די מאמע און דורכדעם האט זיך עס געפארעמט פון די מח און עס איז געווארן ווייטער און ווייטער איז געווארן די די נעגל פון די פיס, ועם כל זה עודני כשירה מאוחדת ביחוד, און מיט דעם אלעם איז נאך אלץ כשר און עס איז איינציג איין זאך נפלא ועצום מהיותו ועצמיתו הראשון שהיה טיפת מח ו אויף מיט דעם אלעם איז עס נאך אלץ פון די זעלבע טיפה פון די טאטע סאו נישט קיין חילוק א קינד'ס מח צו א קינד'ס נעגל פיס אלעס קומט פון די טאטע. איז טאקע די מח העט זיך טאקע קודם דעוועלאפן, און די הארץ די אלע זאכן וועלן זיך טאקע קודם דעוועלאפן, אבער אלעס קומט פון די טאטע, ס'איז נישט דא אזוי ווי אה די חלק קומט פון די טאטע און די חלק איז א זאך פאר זיך, ס'איז אלעס איין מענטש, איז אפילו די נעגל, וואס די נעגל איז אפילו נישט די מענטש אליינס ס'איז נאר אזוי ווי ס'איז צוגעוואקסן צו די מענטש, און אז ס'ליגט אויפן פיס איז אזוי ווייט פון די מח. מיט דעם אלעם קומט עס פון די מח פון די טאטע. סאו דאס איז א משל צו מסביר זיין אז די זעלבע זאך מיט נשמות. אונז אלע נשמות זענען א חלק אלוקי ממעל. און דער אייבערשטער האט באשאפן אונזער נשמות, האט דער אייבערשטער באשאפן געוויסע נשמות זייער הויך, אזוי ווי משה רבינו, אזוי ווי דוד, און אלע אנדערע גרויסע צדיקים, וואס זייער נשמות איז אזוי ווי א מח, נאר מ'האט אים באשאפן פון אנדערע נשמות, זייער נשמות איז אזוי ווי א האנט, און אזוי ווי א הארץ, און אזוי ווי א לונגען, און אזוי ווי אזוי ווי די פיס, און אזוי יעדע זאך, און נאר מ'האט אים באשאפן, זייער נשמות זענען אזוי ווי נידריג, חס ושלום נישט מיינען ממש נידריג, אבער ס'איז נידריגער קאמפעירד צו די אנדערע נשמות, וואס דאס איז אזוי ווי די נעגל פון די פיס, אבער מיט דעם אלעם, אלעס קומט פון די מח פון די טאטע, כביכול, אלעס קומט פון די אייבערשטער, איך האב געהערט א שיינע מעשה, עס איז געווען איינער א ליובאוויטשער חסיד האט געהייסען שלמה חיים קעסלמאן, און ער איז געווען פון די חסידים וואס זענען אנטלאפן אין ניינטין פארטי פון רוסלאנד, וואס דעמאלטס איז געווען עפעס א צייט וואס מען האט געקענט אנטלויפן, אבער ווען ער איז נאך געווען אין רוסלאנד האט מען אים ארעסטירט פאר האלטן אידישקייט, סאו מען האט אים געגעבן זיין סענטענס איז נישט געווען ער זאל גיין אין תפיסה, מ'האט אים געסענטענסט אז אפאר יאר דארף ער וואוינען אין א שטאט אוועק פון זיין ווייב און קינדער. דאס איז געווען זיין, מ'זאגט, זיין פאנישמענט. ער האט געהאט טווינס, און זיינע טווינס האבן געהאט די אפשערן, סאו די ווייב פלעגט האלטן איין שיקן פיקטשערס מיט אנדערע בריוון צו די טאטע, און דא האט ער געשיקט א פיקטשער פון די קינדער, און ער האט געשיקט אביסל האר. סאו האט ער געזאגט אזוי, די פיקטשערס דאס מיינט נישט קיין סאך, ס'איז סך הכל א אימעדזש, ס'איז א, ס'איז אזוי ווי מ'זאגט א ריפלעקשאן, איטס נאט, ס'איז נישט די זאך, אבער האר, דאס איז ממש, דאס איז די קינד אליין, דאס האט ער סאך מער, ס'איז געווען ביי אים סאך מער חשוב, סאו דאס קען מען זייער גוט פארשטיין די משל, פארוואס? ווייל ווען דו ברענגסט א עקטשועל זאך פונעם מענטש, איז עס ממש א חלק פון די מענטש, ס'איז ארויסגעוואקסן פון די מענטש, אפילו א האר, וואס איז אזויווי די האר איז די טויטע סעלס, ס'איז טעקניקלי דעד סעלס, אז מען קען היינט זאך, די האר איז די טויטע חלק, ווייל די לעבעדיגע חלק ליגט אין די גוף, וועגן דעם קען מען אפשניידן די האר און ס'טוט נישט וויי, ווייל ס'איז טויט. סאו אפילו דאס, אויב עס איז א חלק פון די מענטש, האט עס אסאך מער חשיבות ווי א פיקטשער פון די מענטש, די פיקטשער ווייזט נאר ווער ער איז, און בכלל, א מענטש האלט זיך אין איין טוישן, אבער דאס איז א חלק פון די מענטש אליין. איז אזוי קען מען פארשטיין אויך אז ס'איז דא הויעכע און קליינע באט אלעס קומט פון די זעלבע שורש. יעצט איז די תניא פירט אויס דא וגם מחשבה ובין יניקות של פניים וחיוס און משייכות מח ו. די יניקות פון די פון ווי האט די נעגל פון די פיס, פון ווי האט עס די יניקה, פון ווי ציט עס די כח ס'זאל קענען ווייטער וואקסן, איז אלעס קומט מנמשכת מח שבראש, קומט עס פון די מח וואס ליגט אין די קאפ, וואס דאס איז אזוי ווי א קאפיע פון די טאטע'ס די ען עי, וואס קומט פון די מח פון די טאטע, כדאיסור בגמרא, אזוי ווי די גמרא שרייבט אין נדה, לויבען פון די טאטעס שוין מעני גידים ועצמות וציפורניים, אז די גידים און די עצמות אלע חלקים אלע אייבענעם און דאס וציפורניים איז פון די טאטע, און כמו שכתוב בעץ חיים שער החשמל בסוד לבישם של אדם הראשון בגן עדן שעות ציפורניים בחינת מח תבונה, אז ביי אדם הראשון ס'שטייט דארט אז זיי זענען געווען ערימים זענען געווען נאקעדיג און נאך זיי האבן געגעסן פון די עץ הדעת האבן זיי זיך באמערקט אז זיי זענען נאקעדיג און זיי האבן זיך געשעמט איז עס שטייט דארט אז אז די ווי זייסט עס אז די ציפערניים איז געווען ממש מוחי טבין עס האט געהאט כאילו איר אייגענע שכל עפעס אזוי שטייט דארט אין די אין די עץ חיים סאו איז זעהט מען אז וואס אז אפילו די נעגל איז אויכעט קומט פון די כח פון די ת מח, און די מח קומט פון די טאטע, סאו אזוי אויכעט כביכול קומען אונז פון די אייבערשטער, פון די מח פון די אייבערשטער, פון די מחשבה גענצליך כביכול. יעצט גייט תניא מסביר זיין די פיר וועלטן, און אויך אריינגיין פארוואס אונז דארפן זיין דבוק אין א צדיק. זאגט די תניא, וככה ממש כביכול, און אזוי אויך כביכול בשורש כל נפש רוח ונשמה, און די שורש פון יעדע רעי פון שיח'ן און שמש של כלל ישראל פון כלל ישראל למעלה און די צדיקים זענען העכער ברדות אויף מדריגה מדריגה פון אויבן מען גייט אראפ צו אלע מדריגות על ידי השתלשלות עולמות דורך די וועלטן, וואסערע וועלטן אצילות בריאה יצירה און עשייה, אונז זעמער אין עולם עשייה, אונז קומען פון עולם אצילות, יעצט צדיקים גייען גלייך פון אצילות צו א סיעה, אבער אונז גייען דורך בריאה און יצירה און נאכדעם קומט מען אן צו א סיעה, ביי אונז גייט עס אראפ ווייט און ווייטער און ווייטער, איז איז א משל אזוי ווי א לייט באלב, אז א לייט באלב ברענט שיינט עס, און אז דו זעסט די שיין האסטו לעכטיגקייט, יעצט וואס טאמער מען האט געלייגט א קורטען, איז שוין אביסל טונקל, און דו לייגסט נאך א קורטען איז נאך טונקל, אזוי די מער קורטענס דו לייגסט די מער טונקל ווערט עס, די זעלבע זאך, א צדיק שיינט, יעצט זיף וואס אונז קענען זשען דעי שעה'ן איז ווייל אונז האבן די אלע קורטענס קודם ווייל אונז זעמער דורך געגאנגען די אנדערע וועלטן וואס האט געמאכט אונז זאלן האבן די קורטענס און נאכדעם אויך איז מען ביזי מיט אלע עוולה ומזל דאס בלאקט אונז און זאלן קענען זען די לייט פון די צדיק אבער די צדיק בעצם איז אזוי ווי א לייט אזוי ווי א לעכטיגקייט איז שרייבט ער ווייטער זאגט די תניא ווייטער מחכמתו יתברך די אלעס קומט פון די אייבערשטער ככסוף אזוי שטייט אין תהלים כולם חכמות ישא. איז וואס טייטש דאס? און סא ווי ממני איז באשאפן געווארן אין דעם נפש רוח און נשמה של עם הארץ ופסיכו-עירוב פון די עם און עם. אבער מיט דעם אלעם, מיט די אלע בלאקעדזשעס וואס אונז זעמער דורך געגאנגען, די אלע וועלטן וואס האט אונז געמאכט בלאקעדזשעס און אלע אנדערע שטותים אויף די וועלט, ועם כל זה, אט דעניקע שירה איז אונז נאך אלץ,

זייגן, וואס הייסט אנטציען אונזער כח פון די נפש רוח און נשמה פון די עם הארץ, היא מנפש רוח ונשמה של הצדיקים וחכמים ראשי בני ישראל שבדורם, ווייל אונזער גאנצע כח, אונזער גאנצע כח קומט פון די צדיקים. סאו די אייבישטער האט באשאפן צדיקים אזוי ווי געשריבן אין די ערשטע פרק די תניא די אייבישטער האט באשאפן צדיקים און זיי צוטיילט אין אלע דורות ווייל רוב נשמות זענען נישט קיין צדיקים רוב נשמות זענען נשמות אין בינם און וועסט שפעטער לערנען אין תניא וועסט עס מער פארשטיין די אלע אנדערע נשמות וואס דאס איז סאו האט די אייבישטער אריין געלייגט צדיקים אין יעדע דור אז זיי זאלן אויסשטראלן און קענען העלפן די מענטשן צו קענען זיך שלאגן מיט די יצר הרע אבער אונזער גאנצע יניקה אלעס וואס קומט קומט פון די צדיק סאו דער צדיק זיין נשמה איז כולי המוח נשמה צו הארץ נשמה איז פילט ער סאך מער ער פילט א גאנצע צייט די קאנעקשאן צו די אייבערשטער מה שאין כן די המון עם אונזער די המון עם נאך דערצו אין אונזער דור ווען זענען מיר אזוי ווי די נעגל פון די פיס אונז זענען אזוי ווייט אפגערוקט אז אונז קען נישט פילן די קאנעקשאן און מיט דעם אלעם ס'איז כאילו א משל ווי איין גוף, אזוי ווי דו פארשטייסט אז די איין גוף איז איין זאך די נעגל מיט די פיס און די מח, איך מיין די נעגל פון די פיס ציעט די כח פון די מח, ממילא קומט די כח פון די שורש, סאו אונזער כח קומט פון די צדיקים, דאס איז די וועג וויאזוי אונז קענען ווערן נאנט צום אייבערשטן איז דורכדעם וואס מ'ווערט נאנט און דבוק אין א צדיק. איז דאס די תניא דא מסביר געווען, אז א מענטש זאל קענען פארשטיין די וויכטיגקייט פארוואס מען דארף זיין דבוק אין א צדיק, איז עס וועגן דעם ווייל די צדיק איז כאילו די מח פון די מענטש און אונז זעמיר כאילו די פיס, די נעגל פון די פיס, און אים אזוי ווייט אפגערוקט אז די איינציגסטע וועג וויאזוי אונז קענען אנקומען צו די מח, וואס דאס איז די עיקר מח איז די אייבערשטער, איז דורכדעם וואס מען ווערט נאנט מיט די צדיק. יעצט פארשטייט זיך דארף מען וויסן אז ווערן נאנט מיט די צדיק מיינט נישט חס ושלום פארגעסן אז כאילו די צדיק אליין, די צדיק דארף מען אנקוקן אזוי ווי א שדכן, אבער נישט ממש ווי א שדכן, א שדכן יא, א שדכן ער טראגט אן א שידוך, ער נאך די שידוך איז געווארן דארף ער נישט ווייטער דא זיין, ער האט גארנישט ווייטער איינגעלייגט, ער האט געטון זיין דזשאב און פארטיג, סאו די זעלבע זאך דארפן אונז וויסן, אונז זעמען, אונז דארפן זיין נאנט מיט די אייבערשטער, אבער די איינציגסטע וועג וויאזוי אונז קענען ווערן נאנט מיט די אייבערשטער איז דורכדעם וואס מען ווערט דבוק אין די צדיק, סאו איז די צדיק סך הכל דער וואס אזוי ווי די שדכן, אבער א שדכן איז נישט ממש אזוי קורץ ווייל מען דארף זיין דבוק אין צדיק ביז א לאנגע לעבט, אבער ס'איז אזוי ווי די פארשטייסט די שדכן, ער דארף נישט זיין די עיקר און נישט ווערן דבוק מיט די רבי כאילו די רבי איז די זאך. איז ביי חסידים האט מען געמאכט א שטארקע זאך פון זיין דאוועגן א רעבע, און מענטשן מיינען כאילו חסידים האבן דאס אנגעהויבן, ניין ס'שטייט שוין אין גמרא וועגן דעם אז לאמיר זאגן אז א מענטש ווערט קראנק זאל ער גיין צו די חכם און זאל דאווענען ביי די און די חכם זאל דאווענען פאר אים, סאו זעט מען אז ס'איז דא אזא מושג פון זיין נאנטן צדיק, די חסידים האבן עס פשוט מער מסביר געווען, די חסידות האט עס ארויסגעברענגט קלארער צו פארשטיין אבער געמאכט דערפון א גאנצע זאך, נאכדערצו אין אונזער דור וואס זיי זענען אזוי נידריג. אונזער נשמות קומט פון אזא לאו פלאץ אז כדי אונז זאלן קענען אנקומען צום אייבערשטן מוז מען האבן א צדיק א רבי צו גיין דורך. איז גייט די תניא ווייטער און ער איז מסביר ווי זייער יבן מאמר רזל על הפסוק אלא דבקה בו, ס'שטייט אלא דבקה בו, שכל הדבוק בתלמיד חכם, יעדער איינער וואס איז דבוק אין תלמיד חכם מעלה ועל כסף כאילו נדבק בשכינה ממש, כאילו ער איז געווארן דבוק אין די שכינה אליין. כי על ידי דביקה בתלמיד חכם און דורך דעם וואס מען ווערט דבוק אין תלמיד חכם קשירות נפש רוח און נשמה דורך דעם וואס אונז קושר די נפש רוח נשמה של עם הארץ און מיחדות און פון אינדיווידזשועלס במאיסן זייער זעהל הראשון ושורשן און זייער שורש שבחכמה אלוה וואס קומט פון די חכמה אלוה שיתברך בחכמתו אחד ווי א מדה, ווייל די אלע זאכן פון די נשמה פון יעדע מענטש, אזוי ווי דער תניא געשריבן פון אנהויב דאס איז א חלק אלוקי ממעל ממש דאס איז חכמה עילאה, ווייל דאס איז קומט פון די חכמה פון די אייבערשטער, אבער ווייטער דארף מען וויסן אז ס'איז איין זאך, ביי די אייבערשטער איז נישטא א עקסטערע זאך פון חכמה און עפעס אנדערש, ס'איז אלעס איינס. סאו ביז יעצט האט די תניא מסביר געווען אז אונזער גאנצע כח וואס אונז האבן קומט עס פון צדיקים, סאו זאגט די תניא והפושעים אוהבים תלמידי חכמים, און די וואס גייען אקעגן תלמידי חכמים, וואס דארף מען שוין אריינגיין אין דיטעילס, אבער מיר האבן א משל די פרייע אידן וואס אסאך מאל טרייען זיי צו צושטערן די תלמידי חכמים און זיי גייען אקעגן, איז פון ווי האבן זיי זייער כח? איז יניקות נפש יחיד און נשמה שלהם, זייער נשמות האט די כח מבחינת אחראים של נפש יחיד ונשמת תלמידי חכמים, סאו זייער כח קומט אויך פון די צדיק, ס'טייטש ווען דער מענטש וואס גייט אקעגן די צדיק, זיין גאנצע כח וואס ער האט קומט פון די צדיק, אבער ס'הייסט ס'איז בחינת אחראים, סאו כ'בין נישט מסביר פונקטליך וואס דאס מיינט, אבער ס'איז בחינת אחראים. סאו ווי טענה'ן ווייטער? איז יעצט גייט די תניא מסביר זיין די וויכטיגקייט וואס א טאטע האט אויף די גוף פון די קינד, איז זאגט די תניא מה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש ועיקר תלוי דעיקר זוהר שיקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא, אז א מענטש זאל זיך מקדש זיין בשעת טייטש מען דווקא מה שאין כן בני עם הארץ. סאו וואס איז פשט פון דעם? היינו משום שאין לך נפש רוח ונשמה שאין לו לבוש מנפש דעצמות דאביו ואמו. וכל המצוות שעושים הק' אודאי עושה לבוש. ווייל יעדע נפש רוח ונשמה ווי ליגט די נפש רוח ונשמה? אין די גוף. סאו די גוף איז טאקע ווי א לבוש. אבער דורך די לבוש טוט מען די מצוות. סאו א קלייד, וואס טוט א קלייד? א קלייד דעקט צו, אין די זעלבע צייט רעדט ער ארויס, ס'הייסט ער עקספרעסט, ווייל יעדער איינער גייט מיט אנדערע קלייד אנגעטון, א פליסמאן גייט מיט איין קלייד, דער גארבידזש קאלעקטער גייט מיט אנדערע קלייד, און דער קאנסטראקשען ארבעטער גייט מיט אנדערע קלייד, און א מענטש, לאמיר זאגן דער פרעזידענט, טוט זיך אן א שיינע סוט, און אמאליגע קעניגען האבן זיך אנגעטון קעניגליכע קליידער, סאו יעדע מין קלייד עקספרעסט, ס'רעדט ארויס א אנדערע זאך, אין די זעלבע צייט דעקט עס צו די גוף. די זעלבע זאך איז אין די נשמה, די גוף צו די נשמה. אז אונזער גוף דעקט צו די נשמה, אבער די זעלבע צייט ווענדט זיך ווי שטארק ביסטו אין טאטש, וויפיל טראכסטו פון דיין נשמה, און דאס ווענדט זיך יעדער איינער אנדערש, אבער די מער א מענטש טראכט אין זיך, די מער רעדט עס ארויס, קומט אויס אז די גוף אליין איז זייער וויכטיג פאר די נשמה, פאר אלע דריי, פאר די נפש רוח און נשמה, ווייל למעשה אלע מצוות און אלע זאכן וואס מען טוט קומט דורך די גוף, סאו וועגן דעם דארף א טאטע וויסן ווי וויכטיג, טאמער האלט ער זיך ערליך, איז עט ער האבן א שטארקע השפעה אויף די קינדער. זאגט די תניא ווייטער אז ואפילו השפע שנתן לו מן השמים הק' על ידי הלבוש, אפילו די שפע וואס א מענטש באקומט קומט דורך די לבוש, וואס די וואס איז די לבוש? די גוף, די אלע השפעות וואס קומט פון הימל קומט צו די לבוש וואס דאס איז די מענטש, ואם יקדש את עצמו ימשיך לבוש קדוש נישט אין בנוי, סאו טאמער א מענטש וועט זיך מקדש זיין, דאס הייסט בשעת וועט ער טראכטן פון לאמיר זאגן איך טו עס כדי איך זאל האבן גוטע קינדער, איך טו עס צו דינען די אייבערשטער, וואס ער טוט איז ער ברענגט אויף די לבוש וואס די נשמה גייט באקומען, דאס איז די גוף, ווערט די לבוש הייליג פאר די נשמת פאר די קינד, ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אב, און אפילו ער איז א גרויסע נשמה דארף ער נאך אלץ צוקומען אז די טאטע זאלן זיין הייליג, אבל הנשמה עצמה היינו לפעמים נשמת אדם גבוהה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נזהר ושפל. סאו וואס טייטש דאס אז לאמיר זאגן אז מן השמים האט מען געגעבן איינעם א ברכה אז ער זאל באקומען א קינד א צדיק, וואס טייטש דאס? אז ער גייט באקומען א נשמה, זיין קינד גייט אראפקומען אין די וועלט א נשמה פון א צדיק, יעצט די טאטע אליין, טאמער פירט ער זיך נישט אויף ערליך, גייט די לבוש, די גוף, פון די צדיק גייט ער זיין מטומטם און ס'גייט שטערן די צדיק פון דינען די אייבערשטער, סאו א מענטש פיקט נישט די נשמה, ס'איז נישט ס'גייט מאכן א חילוק וועלכע נשמה ס'קומט אראפ. און מיט דעם זאגט ער אויך אז ס'קען זיין אפילו א ערליכע מענטש קען האבן א זייער א נידריגע נשמה. סאו טאמער א מענטש פירט זיך אויף ערליך, וואס געשעט איז אז די לבוש וואס ער געט פאר זיי קינדער, וואס טייטש די גוף, געט ער א ריינע גוף. סאו וואס געשעט איז, דאס גייט העלפן דעם מענטש דינען די אייבערשטער. אבער טאמער א מענטש איז פארקערט, וואס געשעט איז אז די לבוש די לבוש פון די נשמה, סיי צו איז א צדיק, סיי צו איז עס א בינוני, העט ער שטערן פון דינען די אייבערשטער, סאו די צדיק העט האבן א שוועריקייט און די מענטש אליין, די נשמה אליין, העט האבן א שוועריקייט. איז וועגן דעם דארף מען וויסן אז מ'דארף זיך אויפפירן ערליך, כדי די קינדער זאל האבן א גוטע לבוש, א הייליגע לבוש. סאו פילע תעניות, כמו שכתוב באריז זכור יום וכו', כל זה בליקוטי תורה פרשת וירא, בטעמי מצוות פירושא בראשית, די ארי קדוש ברענגט דאס אלעס אין פרשת בראשית, צו מאכן א סך הכל פון פרק ב', און אויב האט ער גערעדט פון די נפש אלוקית, די נשמה פון א מענטש, וויאזוי עס האט א חלק אלוקי ממעל, נאמען מיר די תניא מסביר געווען די חילוק צווישן די נשמות אז ס'איז דא העכערע און קלענערע, מיטדעם אלעם אלעס איז א חלק אלוקי ממעל, נאכדעם האט ער גערעדט די ענין ווי וויכטיג פאר א מענטש צו זיין דבוק אין א צדיק, און נאכדעם האט ער גערעדט ווי וויכטיג א מענטש זאל וויסן ער זאל זיך אויפפירן ערליך, ווייל דורך דעם וואס ער פירט זיך אויף ערליך האט עס השפעה אויף די קינדער. ווען האט עני קשיא? האטס מורא צו פרעגן, און האטס א גוטן טאג.